naveli ku a hi ku va va mjita un'we a huma laya va ku nghena laya a mi navi ku tikuma mi ri kwalaya ka ka ka ka ka swo fana sweswo eh oh na swi navela hi eh na swi lave na ku nghena laha
burisano burisano

mi landzela swileriso kumbe swikoweto swi le magondzweni hi ndlela yo yeleyo mi ta tsundzuka swa ku laha ka kingmaker television hi le mbitani ya vutivi loko swi teka ku pfuxa tinene xikan'we na ku pfupfula tinyiko ta vantshwa mi ni mtj ri kotse ra muhaxi ka kovana sika malamule tiku ra ka xikudu ni khensa kahle nakambe ku va mi ni langusini ni tshame kahle la na xiyimo oscar maluleke laha tivekaka hi vito lera ra cheyeza eka bolambambu comedy one leyi nga huma hi good friday hi ti 2 ta april 2021 ni kombela ku jika makete na vuya na cheyeza laha
Bambeli Kule, Bambeli Kule, Eka King Micah TV.
vuyisa sweswo mavhengeleni vayingiseri um eh, vanongonoko va tivi ku antswa mi ta tsundzuka swa ku ni mi byele ku hi tshami kahle na un'wana wa vatlangi ka bola mbambu e vo bot mi pfukini
hayi hi kona hi kona loko hi hi vulavula hi xiyimo oscar maluleke hi vulavula ngopfu hi mani Eh, xiyimo oscar maluleke a ku na un'wana hi mina hi n'wina hi mina ni tswelele kwala tikweni ra ka govane okay ni sungula xikolo a tivonele primary ivi ndani ku kusuka kona ni ya a pipihlungwana green pipihlungwana green a mi yanga ngezimana a ni zangi ni rheleyo a ni yangi kwalaho se sweswiwana eh. ni le ka ni le ka nayini mi le ka grade eleven ne o i mhaka ya kahle um hi la ku vulavula ngopfu hi- hi hi gondzo ra wena mfo ra ku va u karhi u u tlanga switori timhaka letiwani ta ta ku tlanga switori u sungule rini eyi
timhaka to acta na yena a mi ku vula tisi ni sungule lembe ri nga hela
u sungule last year a last year xo a ni nga swi tivi no na swi kota ku acta ya mina mm. nyiko leyi ni yi tivaka mm. i ku cina
mara loko se u swi vonini ku no um wa swi kota ku tlanga um u titwi njhani o oh, mm. ni titwi kahle ngopfu and naswo ku se na swi kota mara masungulo yene aixi a ni na ku nyumanyumela nyana a wu tikeliwa yini kumbe a wu oloveliwa yini hi ku vulavula Eh. munhu loyi a ni kulangi hi ku vulavula ngopfu Eh, ah, Eh. vele eh, vayingiseri i mun'wanati Eh. i mun'wanati eh, wa ku jojo vale alright eh, na ku twisisa which means eh, i munhu loyi a nga ku discovera i i xiteringi xa bolamba mukhomedi wani loyi ku nga pizza hi yena a nga eh, kahlekahle a nga ku pfupfula u suka hansi a swi vona ku eh, wa swi kota ku acta ivi ku fika lana wena u swi vona ku ku wa swi kota ku acta i tiyiso ne so um seketelo kusuka kaya ka vatswari va boti ve ri yini loko se va ku vona u karhi u tlanga switori ku ve na wena n'winyi a wu nga swi tivi na nyiko leyi na vona swi komba ku va va nga swi tivi vanhu lava nga ku tswala vatswari ve ri yini sweswi loko va ku vona u tlanga bola va mukhomedi wani swa va hlamarisa swinene loko a va nga swi tivi ku na actor a va twa swombi swo phuta swo cina ntsena a va nga swi tivi ku na Why ku va actor. ku phuta? So, a i ku phuta ni a hi teka video ndi utina u ri one Eh, eh, eh, eh, eh. Yes, hayi va tsaki ngopfu Va- va- va tsakini va eh. seketela swinene Oh, i mhaka ya kahle i mhaka ya kahle so eh bola mbambu comedy one comedy leyi nga huma hi ti two ta ta april u ri u u- u- u te u sunguli ku ku swi vona ku u na nyiko yo inana yo ekta last year yeah leswi vulaka ku bola ma khomeriwa yi sungule ku xutiwa eh, last year yi sungule ku xutiwa rini hi last year vo hmm. a ah, loko ni hleketa kahle nga ku i december so i december so wena ku tikuma u vi kona ka bolambambu u ngheni njhani ka bolambambu i mani munhu loyi a nga phusha ku ya ka bolambambu new chick still man tsankaya u kuma meseji wa ku eh wena ha ku lava le Eh, ku na xitori xin'wana xi lava ku huma eh, xa bulambanga mm, even then ha ni swi amukerile hayi ni ta fika se loyi a nga ni texta a ku nona laveka mfemfaki wa so why u pfum- why u pfumelini why swi olovelile u- u pfu- u tshuka u pfumela wa mara u kho u swi tiva ku a wu zangi u tlanga switori rin'wana ku ri a wo ringetela ku eh, maybe ni ta fika ni swi kota kumbe a wu la ku buma ani kana eh ko duma sala
ya da ko duma sala ve eh, eh. mara mina mini munhu lowa ti jokes mm. eh ti jokes ti ta to loko mi vulavula mm. ko boha ku hlekwa ka mm ha na twisisa i mhaka kahle vayingiseri ni kombela ku jika la ni xavisa cake
Hello ladies and gentlemen. King Micah TV Adverts yi ku tisela xinavetiso xa nantswo wa cake. Wa swi tiva ku tsokombela kumbe wo twa Hlayis Cake and Confectionery yi ku khomele makhekhe mo hambanahambana. Va swi kota ku maka Canon camera ehenhla ka rona, hembe, tinguvu, xikipa, tlotlotlo, cake ra Spider-Man, John Fulgate cake, makhekhe ya min ntlango hinkwayo ku nga va ra birthday mucato kosi hambi ku ri ra ntlango wa bolo ya kumeka laha ya ka hlayisi cake and convectional hi karhi hi ku hashtag taste in everybody ku hlanganisa na vona u buka cake fonela nambara 073 107 4015 kumbe 071 535 6078 va le elim giyani na malamulele va dilivhara mahala hashtag hi khekhe leri u ta tinatswa titiho
olright vayingiseri a ha ri laya ka ku um eh, hi xiyimo u nga swi kota loko munhu un'wana o ku inboxa um ku nga ku ri mutsari wa switori a ku naveli kusuka ka bolamba mukhomedi wani a ku lava ku u ta u ta tlanga eka xitori ku nga ri timhaka ta mafenya ntsena ku ri e drama yin'wanyana u nga swi kota ku ku ya u ya tlanga character yo karhi ya ni nga swi kota a no kota ku ta swi mapinya ntsena eh. eh na swi kota ndzi swi swo ta drama swin'wana swin'wana mm, u nga swi kota ya then
u to nghena nje a hi ku munhu lowu we le tsanini so mm. so u ta swi kota ku siwela ka kovani u ya tsanile u ya tlanga xitori a ni na account
ni na account phela eh. eh se u ta chela mali ni ya le a lava ku ni ta kona u ya tlanga ni ya tlanga swilo swa ye swi basa eh vayingiseri eh misa loyi eh, u ti- u twala a ri mutshwa wo tinyiketela swinene so u nga tsundzuxa yini eka mutshwa laha ti tekelaku hansi laha nge ri ku titumbeteni a nga na tinyiko ku fana na wena hikuva vantshwa vo tala va kona um na va vona ndhawu to tala va titumbeta so u nga tsundzuxa yini eka mutshwa woloyo laha nge ri ku titumbeteni
muthu u nga ti
vulavula na vona vulavula na vona vulavula na vona va va Okay. chana mutswa Mm. eh u nga titumbeti eka eka eka nyiko leyi u nga na yona ne Mm. eh yi humeseli ehandle u komba vanhu kumbexani a ka siku rin'wana yi nga ku yi nga ku phusha u fikele kun'wanyana siku ma ku ya u right hi swa vutomi wena Mm. so a mi naveli swin'wana ku tikuma mi ri ka ka skimisana um eh, mi ri ka um mi ri ka a ni ku na ku na ku na ku na tlawanyana laha ka skimisana wa majita man'wana manharhu a mi naveli ku ku va va jita un'we a huma laya va ku mi nghena laya a mi naveli ku tikuma mi ri kwalaha ka ka ka ka ka swo fana sweswo um na swi navela hi na swi lave na ku nghena laha ni nga fikelela loko ni swi lava kahle okay hi laha mi u navela ku fika kona eh. as u ri mutlangi wa wa wa switori na swi twisisi so um hi yihi part kumbe scene leyi nga ku tsakisa ngopfu eka bolo mamkhomedi wani leyi u nga yi ekipa hi loko phatla yini kahle kahle leyi nga ni tsakisa hi leyi le dombotsi a wu endle kwaloko ni tekela mfongo ya mfumo hmm. i mali ta ku teke foni i doctor prof doctor prof ni ku tekeli foni eh, a nga a nga bitone se ma a ni lava mati Eh, a ni lava mati se a nga bangi tona doctor prof eh, ni n'wi pfuxa eh, ni n'wi komba ndlela ku ndlela hi leyi eh. Ni vona Kuteka ku vo- nga ende ya kick. iphone pheli ya Ai- eh, ni tekile ai.
loko no Oh, n'wi nyika kick Eh. no reta ni wela hansi ya eh, ni ni ni ni vonile ni vonile eh, ni vonile i i comedy ya matimba swinene eh vayingiseri ya kumeka ka ripfumelo studios channel eh la a nge le ku tlangeni misa loyi ende i timhaka ta kahle ngopfu ku munhu a humelerisa vuswikoti bya yena eka nkarhi loyi nga ka wona eh ni rhandza ku khensa swinene eka eka wena mfo ku va u u kha u tinyiketela so

um wa swi kota ku hlekisa mosi a ni un'wana wa vatlangi leyi ka mavhenya no tshemba ku um u nga hi bela nyana ni ku nyika nkarhi hi ke hi gimeta nongonoko okay hi woloyi va yingiseli a hi tweni
la hi nga tshama kona ani hi haxa hi ri joni
Okay. So as taken as kan'we va mi siyi mi ri one va ye ka mara se le mi ri one se ku sala ku ta vana laha ku xa swo cincisa kumbe switepisi um se va fika laha ka nga va ku no ha xavisa se se ni mugakwexieni sweswiwani n'wina mi nga kwini vo fika ku vanhu lava ha xavisa

mara ti mu hetsela hetsela hi hi karhi hi gimeta heyi hi twini joki ya hi phela i bola mbambu hayi ni bolini timbambu si tibolini tibolini timbambu mara vulavula na na vaseketeri va wena u nga u nga va byela yini mara ti mu hetsela eh, mara ti mu hetsela hi ku ni khesa ku va ni tila ya and nakona a hi a hi sapotanini mani hi swi endlela n'wina swi leswi hinkwaswo hi swi endlaka ku ri at least mu hungasa hungasa nyana um a hi sapotaneni hi hi matsonga mani Yeah. Eh, eh, na langutixaka hikwati Eh, ayi ayi swi sweswo kutani. so vanhu loko va ku lava va kuma njhani ka facebook twitter Eh, madelela ngoma tivana ha mara at least loko ha mara ni ta mi byela mara heyi Eh. ni ta mi byela mi nga ni kumeka nambara Mm. eh 067 eh a ni rivele hayi nomboro to yin'we mina wayi u right hi to hayi a ku nchumu okay moya gimeta nongonoko ke eh, wa vativi ku watswa ni khensile vayingiseri ku va mi ni langusile na wena eh, hi khensa swinene ku va u xiximi xirhambo u fika la ah, tindlwini ta vuhaxi leswi a swi tisiwa ka n'wina vayingiseri hi king mike television hi ku seketeriwa hi ripfumelo studios ni mi khensile